Machiegni kamoro amora ma intie nyakwara moga jwang' midhiambo masani mar wuok tich. Iluonga Nyambune Brian to ma en Nyanza News Network machiegni ahinya nyinga pod abiro medo paro ni en the big BN. kaachiel kod an bende aviko modem aviko live wire aviko pi maliet makwang' od ng'ato Machiegni kabisa e chenro ma bende waiko ni midhiambo masani ma bende loso kuom oganda eh, eh, ma timbegi koch e kor gwenge gik ma gitimo Galagala, wadhi bedo gi twak ma malach ahinya ka wan gaviko modem machiegni ahinya kete mana kanyo. Nembni mag simu bende waparo ni ne nono abiriyo abich ochiko ang'wen aboro ang'wen ariyo auchiel abich kata nono abiriyo adek ang'wen auchiel ochiko achiel ochiko ariyo ang'wen machiegni kwachako twagni nyaka wang' watieki aviko machiegni Ka- Erokamano.
ehe Mm. nitiere kit eh, oganda luo moko kata oganda moko manie e kor gwengewa gin kido moko mag galagala mm. ma gitimogi to ok giber ahinya E, wantiere en adieri makende ni wantiere kod kido moko ma jowa thoro timo mm -hmm. ok mhm. kata mana e gwenge kende mm. to kata mana e bombewa kuonde ma wawuothe ka watuomore kod jowetewa yeah. e, eh, nitie kido moko ma jowa timo kendo gitimogi kendo ginwoyogi to adieri makende ni ok gin kido mamoro jomamoko kata gin kido mamiyo jomamoko bedo kod thuolo kuonde ma gintiere mm -hmm. kamano ipana e, gin kido, kido mage ma achiel kuom kido moko ma galagala ma ka ng'ato to wacho ni ng'ani onego time kama to ok otim kino ok otim gino e yo makare ah ero kamano Brian wan tire kod wan kaka joluo wan ga jok man kod dimbruok achiel kod chenro makare ahinya timo gik moko mm -hmm. e to nyadi mang'eny iyudo ka nitiere kido moko matinde wasieko godo ma ok konywa ahinya kata ok mi wabed thuolo kod jowetewa mm -hmm. nitiere kido moko madwa ni awuoye matin to kata mana in jawinjo marwa we in bende inyalo tudori kodwa kokalo kuom e, e, laende lai mosemiyi kanyo go mhm, eko mm -hmm, yes. ka wayudo weche comments magi in bende ka diponi achiel kata moro kata ariyo moro eh, osetimore ni kuonde ma intiere kata iseneno kama iserome godo uh -huh. adwa na wuoye wach moro kaendi osechanda ahinya mm -hmm. osiepna Brian mm -hmm. Uh, nyadi mang'eny ka wadhi e kuondewa mag ng'iewo chiemo kaka bocha mm. uh, wuoyo kuom bocha mm. uh, iyudo ka ng'ato odhi ng'iewo e, ring'o e bocha mm -hmm. to en mana gi pesa morome kuotane to kata ka luwore gi jok modhi pidho ot oneo ka kuota noromo kidhi e bocha tiyudo ka jakuota ja bocha ng'ado ni ring'o kuota to penjo mara en ga niya eh. to kuota be nyaka bol e chogo gino, gino nyocha ochanda ahinya nikech iyudo ka ng'ato ong'iewo ring'o kuota mm. kuota mm. osiepa mm. to chako bol lecho go moro maduong' maber atilo kwano ng'ane dhi chamo ang'o koro nus mar kuota ni en chogo nus mar kuota en ang'o king'iyo to iyudo ka chogo kawo kama duong' ma onge gima idhi tilura idhi chame iye ka adiere kanyo wawuoyo wa malong'o jobuchawa uinyo wawe wawacha wacha mano endo eh. kuota to we uru bole chogo kuota mia mia wadu steak eh mia mia wadu ringo yud gimoro modhi cham onyodho lwete onyodho ko nikech samora dier makende nene ma pesa moro ma kuota no kende mm. to ini bukori imiye ringo matin then ng'eni chogo nigi weight moingo ringo wuon chogo nigi weight to ibedo nigi weight no ok mm. chame en inyodhe tibole Mm. okay uh, e jobucha achiel achiel gi eh. iyudo ka ng'ato en jabucha mm, wuon mm. opimo ring'o mm. to neno chumbe moko ma moko miketo e bath eh, ratil omera oneno ka chuma poko balance eh. pod endoso ring'o oketo oh, mathin mathin pod bono ka poko balance to koro gima be lich na miwuoro eh. ni osekete molwar to oh, gimoro nyise ni molwar olwar mang'eny ahinya pod igole kende neno ka chanda chanda lakini lakini jabucha na nyaka lokre kanyo to wang'iye uru mago kido ma wantiere godo seche moko an je ng'iewa ng'iewo eh. to pok efwenyo ni gino nitie kaka chanda gino gino eh. gino inyo ng'ato e yo moro ero kamano uh -huh. ah ne wachake wang'iyo wach moro kendo kawuono mm. wang'iyo weche ma conductor jo conductor conductor ng'ama kawo pesa e gari jogi nigi kido moko osiepa number 1 kit conductor ma dona wuoye mm. en donje gari tikweyi pesa nyocha to nachwanyora gi moro gweng' mar katito ka adonjo e gari mm -hmm. pok gari owuok an kenda abiri ati kwaya pesa apenye to pok pesa. gari owuok yani nikech gogi donjo kendi pod irito joma moko ikwaya pesa to apenyo ni pesa ni ikwaya mar ang'o to gari pogo anyise ni baba an ang' nachudi mm. kata ka chiegni chopo mm -hmm. eh chutho chutho ngene pinje ma ji olonye mm. ichulo gari kilor mm -hmm. eh ibeta beta to kilor tichiwo pesa ni tidhi kuma idhiye Okay. to dalawa ka to opogore ba en ni donji gi pesa e lweti Eh. koro gima lit e iye mogik ni ichiwo pesa idwaro change Mm. iidho gari kisume dhi Homa Bay Mm. ichiwo pesa idwaro change change ni ok dhi miyi osiepa nyaka ang' gichop Homa Bay Iwinjo nitiere ineno kata e gechegi. Eh. Akia ni jok matiyo ga stickers manie gechegi jogi ch- chalo kana nitie chieng' moro aidho gari. Eh. To sticker moro ndiki ni ni change ami kahero. Yaani chudo ochuno eh, che ami kahero iwinjo weche bila bana
kisebedo kine e eh, matatu biro ga stickers mondo gin stickers ma gi, gi provoke mana joma oidho we anyisi kido moro mantie ga biria kani e gari to pok odwok ni change mm. an e kit ngimana ka pesa na ni oko mm matageno mondo obed e lweta ok an chunyi chando chunyi acha omiyo chieng' moro anyiso kondakta moro niya eh. ni to siepa aa ah, mana e kisumo boma ka eh. abiro ahero ka idwaro siling mia tachiwo siling mia ariyo mm. koro ng'ano ling mana gi pesana ng'ano ling mana gi pesana koro igini gi akalo ting'e ni piny otieno mm. koro anyise ni baba ok imiya pesana mondo apare gima chielo nikech ok anyal paro gima chielo nikech in gi pesana iwinjo koro kanyo to kondakta lokre e wuoyo joga mar ariyo mm. weche ma kondakta ing'e ni kondakta ka dwaro sama okwayi pesa mm. e bana okwayi gi roho juu e en malo ahinya to miya pesa wa e.
in fact ogweli Eh. Eh, koro kapok ichiwo kel pesani kel pesani eh.
eh. we koro sa change rom mane kama chanduk idwa sayo to kod wach machielo be kimedo e weche mag eh, jowuoth kod kondakta eh. kido ma rwako abiria e gari yieuru mondo mi ene mobedie kido mar lor abiria e gari eh, yes.
kanyo chandowa sama irwaki e gari mm. osiepna iombi miwacho ni mane oyie nyaka chungo gari onyisa nyisa mm. dereba chung mondi pod iwuoyo kodi ichalo nyako misera uh -huh. osiepa kisedonjo e gari niendi kaka idwa bedo treated e gari ni mm ang ne nyisi ni kare rueko chae ma nochuno bedo ni gari kae to kata ochuno ahinya we chope kama ilore ne eh, conductor ero lore stage ma mbele nene ineno kaka nyo nitie stage onyalo chunge adieri makende ni kanyo to onge stage to kanye eh, machini gi kamera kanye manedhi eh kanye manedhi stage ero ne poko los nikech eh. kanyo ne poko bedo gara chiro eh. to mane but dala koro wache ni o oh, conductor lora lora gine bele kanyo ene but bands ma bele nendo mm. ni ineno ka kanyo nitie stage kanyo to onge to wapenji anena mm.
sami chunge dho dala u kanyo kidho mitoka to nitie stage kendo gichuma gi kawi mm. Eh, kendo ing'is- kendo gichung' gi kawi Eh. to kisedonje gari Sama ilor koro idwaro kanyo- ka- kanyo koro koro onge stage. stage. Conductor, lokre uru victor kapok wawe weche jo- jokondakta Eh. ng'eni kiidho kiidho gari abisa donjo e gari ma ga- inyisi ni in midong' kende in midong' koro Eh, idonjo eh. to kare joma ni e kagi to ok gin jowuoth Eh, mano kelowa e, e wach machielo eh. wawacho ni joidh nyamburko ma bandia wawach wati gi dhogno okay. kata joidh nyamburko ma miriambo gi jo miriambo eh, idhi e gari adieri idwa ni dhi wuoth kendo in kod araka ni mar sani kaluwore kaka icha, ichano inore gin jowuoth michulo nikech ng'eni gichulo gi ka idhi e gari jogo ok chul jogo ichulo gi tenbo eh. oh kawuono e kang'eyo eh, eh. but gima ne idhi e gari iyudo ka dhano opong' apong'a be dhano ni mana tiere mi gima koro litna eh. ni antiere kombe mabet e gari eh, eh, kaka Nissan kaendi eh. kayudo kom ma mbele bath driver oko koni an aonge shida kayudo kom moro mino nitie ga to kondakta man kar kende no ba onge ga gi chandruok mm. to koro gima litna nadonjo e gari tayudo ka kombe gi opong' te mm. kendo isoya chien kuma thong' kuchocho ni moka okane maber mm -hmm. to gikone to jogi dhi lor ka koro abiria donjo jaso kombe mamoko ma, ma, ma gieki gino chwanya abiria Gino to chwanya abiria kabisa manyaka kondakta ng'e. Ok gibeda beda jok ma gentle enough giwach ni adier makende en niya jok ma pok wayudo ji donja donja. Ing'e ni ka giwuoyo kodi maber ok inyal tamo donjo e gari. Ere tiende gi jaso jok moko ma gin abiria ma bandia. Mano e gima chanda kabisa. E wawacho e yo makende ni jokanyanam kaka kitwa wajoluo bed joma nigi chenro. Yeah, wa. Eh ka gari pod onge abiria ket abiria ong'e ni gari pod otimore nade? Onge jomoko. odonj ka pache ong'eyo maber ni en abiria namba one e gari Koro ikaso ikaso gini wugurwa Ah. warito mana jomoko. asto kitimo nonro to konda eh, driver moro be nitie kanyo ma ok dhiga gi gari en owega gari e stage en gi tim moro mar choro gari mate Mm. mana ni gari nowuok mana ni gari nowuok Ka gari dwa mondo iwuog to ng'at machielo To koro donjo. pare niya Aha.
jogo somo psychology mag abiria an chieng' moro iye owang' awach ni koro talor e gari ni adhi manyo gari machielo to akia kuma nonenago ma pacha para para ni mondo alor ing'e nochoro gari matin Mm. Ara wacho ni ah kare ero sewuodhe. Ok nang'eyo ni kare jok ma wawuogo gi bandia. Lokre uru drivers kachiel kod conductors mondo wabed jok ma nigi chenro makare e weche wa mag wuoth. Eh. Ah Brian. Antie. Nitie wach moro bo osechanda. Uh -huh. Eh, wach ni osechanda ahinya to kod jowa mago apiko okay. waluongo gi ni jopeng uh. Eh. Uh, ah, ok en gima rach go mbaka mm. kata ko udhi kamoro To adieri en ga gima tek go mbaka ewi apiko nikech apiko karingo matek to yamo bende timore nade? Yamo bende Yamo be dok fwadhore chien, kendo eh. koro wechego ok winjre makare. Makare, eh. Makare kocho ni akiwuo to chuni ni is train kabisa mondo iwinj gima ng'ato wacho. Driver chuno nyaka ogo koko.
Koro gima chanda gi ja apiko Mm. moro en ng'at ma idho poko poko ringo kata mana twa Mm. mar mita moko adek to osechako ni mbaka. omeri ngene ngane cha be ngini nyatero ene ma nyatero no biro yuda stage kayo nyoro mm. gutie no mera mm. to eto bira ngacha be ma mero mera bende no azimio ma mm.
ma ma be azimio eh, kiango eh, iwinjo eh. aso japiko ne usiwo gite moro joko jibila go siwo gite moko mag elo duge ji kendo ogiketo jo jowa oganda wa ok bed kodgi thuolo uh -huh. nikech saa moro idhi timo e, suguli ni moro okay. ma ok inyal gombo kata ni jomamoko mondo ong'e to japiko ne e, ikawe mondo mi oteri uh -huh. iwinjo uh mm. -huh. e, kaka jowa ma jo, jo, jo bil thing mm. samoro wach ni ah thing ok mit ahero mm. adwa nadhi gine ne wi pinje ka uh -huh. Ah, abile gimoro e, to yudo rosi moro bende giwacho ni ah wadhi wabil thing kaka kawuono valentine ng'e ni valentine dala kucho ok omako ji ahinya Ok, eh, valentine mako omako ji ji town town ka, he. koro iromo gi nyathi moro mabe valentine omako tiwacho niya water rosi eh, wi pinje ka wa- wabil Wabil gimoro gimoro, he. to mae japiko mosiepi kendo mating'i mimiyo pesa pile to teri to koduogo to chako yudo kata mana watni moro oting'o Weri kata Ah, gi- weri kata gi wadich pasa moro kata jakwadhi moro e kanisa koro winji Eh.
ato koko yawo mbakani Ehe. ai ai ai modembe kokatero kaya Ome- biko live wire eto ome- jama chabe matinde lich omera bwana nene koting'o gi nyadendi moro kanyo to kare mama chai matindo ma
ipenjori ni to is it necessary oh, adieri makende be en gima ochuno ni nyaka wago mbak jowa mwatimoregi services ne joma moko kendo uh -uh. ok en gima kare kendo kanyo to jo apiko inyowa godo kendo mano kido mwakwero ni kaber to yie mondo mi uwe wabed jok ma eh, eh, eh, ah, eh, jok man gi discipline ing'eni ing'eni ing'eni Victor kaporo kuom mana kuom jo apiko mm. adieri makende ni jo apiko ndi jo apiko maber uh ah. -huh. kendo nitie japiko mosomo nitie jomoko mag apiko to gin gi digri moko nigi master yeah. to bende nitie japiko moko ma gin gidonjo ne japiko nikech koro onge tich machielo ma ginyalo nade mm-hmm. ma ginyalo timo yeah, yeah. to gimoro lit ka ni jo apiko thothgi mm. ka gichako go mbaka mm. uh, ging'iye ni adier makende ni joma giti ng'egi mm. be hinyore yeah. nitie jomoko moko kawo maswak ero osiepa iwacho wach ma bende lich ahinya mm. korka maswak kono ok ang'eyo ni elmet ema fundo wi jogi mamiyo arufuni wuok awuokaga marach seche te uh -uh. gino chanda Dobed weche mag eh, koso go maswak. En ana koso go maswak nikech ah, j- o- aseidho moko Eh. ma ka ah, oriemba pigo Eh. omera ko ng'ama ngadho gono owuotho kata kodi kende. To munegi ka umi so ofuki bitigo kiselori wiye pigo. Iwinjo weche gi eki. Lakini adier makende ni japiko nyaka lokre weche moko. gima bende chake inyo yawa gi eki mm. gi era muna mm. e eh, amuna ni gi ero ok en gima rach kawa muna nikech mano to raha mari kwa raha zako okay. lakini waketi obede baada ya kazi nikech okay. amuna no ji duto ok ohero harufu mar amuna mm. iting'o ng'ato ok ohero harufu mar kong'o to in isemadhe omera koka ikase gi mbaka jaka iwuoyo jaka to koka gimoro nye lit na piko ni kare apiko kiwuoyo to apiko ringo to yamo dugo chien olawogo duogo mana ir abiria te mane ah, ah.
kasto wach mogik en ni jogi ok gikaw maswa ok gikaw maswa amuna bende gihero kaeto pi bende ok giluoro pi be giluoro koro iyudo ah. ka seche moko ng'anyo eh. ting'i eh. ok okawo maswak eh. okawo amuna pi bende pok oneno kata ndalo moko mogwaro ng'ano ting' ng'ano dhi kodi kata mana kamoro madirom kilomita adek odung' ma wach wach osiepa king'iewo chak ma fes e chiro kichopo got ochako poti piny to ang'o motimo chaga kare wach wach mar japiko ang'eyo ni ok gin- emohinyo. ang'eyo ni ok gin japiko te to joma timo mano lokruok moro nyaka kadiponi in obedi gi kido machalo gi ma wawuoye gi osiepa to in japiko kendo iwinjowa yie mondo mi ilokri aloka ler ber osiepa ler nosemiyo ji oyudo gik mabeyo e, e, e ngima mwadago ni endi kamano waweuru ketho nying tich ka jomoko to time gi chunygi duto yes. erokamano machielo en mano wach machielo uh, ma adona wuoye nitiere kido moro ma bende chanda osiepna Brian mm -hmm. uh, inde moko a uh, Nairobi mm. aidho uh, country bus gi eki mm. to ka koro abiro to kwawuok oko ma Nairobi matin ni mm. to aneno ka ng'ato chung' to chako Ah, en erokamano makende adwa ni mondo akaw erokamano mar gone nyasaye mondo mi moseketowa kendo wachako wuoth wadhi eh, kapok awacho wach moro amora walam Gin jodo- Ing'e ni jodolo mag ginegi. nyasaye en ng'ama nyaka wami duong' Eh. omiyo samoro ma ng'ato luongo nying nyasaye kendo wacho ni walam Eh, ibiro- an abolora awacho ni oyo we wami nyasaye duong' Imi e thuolo wami. ma wadiwa dhi e wuoth nikech wuoth wechege ng'eny Mm. wuoyi ni jamani nolemo ma kotieko lemo to awinjo ka koro an thuolo kode Mm. asto awinjo kochako yalo to kama dohom nochako yalo ni eh, to kare mo, jayalo moro be nosedonje gari okay. to oko neno odonjo to bet gi mbele ka driver kuno hey, kare nayudo niya mm -hmm. ni joma yalo e geche gi eki nigi geche gi ma giyale okay. koro kare ng'ato osedonjo ka en otimo nade okia okay. koka jogi dwa chako yware gari ane mana yalo ka ane mana yalo ka ing'e ni wan abiria mane oting'e e gari ninde wachako um nono wapenjore niya to kare gini en nade nitie chudo moro kare en kanisa ya uyawo kanisa ya eh, to kare en ohala uh-huh. eh nikech adieri ma keni dinde to tinde wuok nyaka mag ohala uh-huh. to kare nya yudo kare kata mana geche wajo yalo ma yale geche wagi mm. oyawo ohala ok en injili ma idwaro mondo mi olok chuny uh-huh. eh to en en ohala nikech koro wakelni wach moro e iye kanyo um tok yalo ka jayalo oseyalo to waneno ka en gi paro moro mar kwayo sadaka mm -hmm. ok rach kwayo sadaka nikech sadaka en ng'at ma injili odonje chunye nyalo golo mm -hmm. e, anyalo golo ka injili odonje chunye kata ka an godo to gima adwa na wache ne joyalo ni ok en lazima kata ok en achune moro ni nyakwa mm. gol ang'owa omiyo gima wawe kabisa en go jowuoth kod weche mabwogo ma, ma chuny mm. eh, in other words wanyalo wacho ni threats we threaten jowuoth mm. iwinjo ka oseyalo to oneno ka koro ji osegolo ji osegolo to nitie jomoko mobedo waro pok ogolo mm. kanye ma koro chomo osiepna kata mana gari minene idho ni nyalo diemi piny mok ichop kuma idhiye haleluya ah, to eh. koro apenji ma gari to dwa diemo ji piny to embe ene i gari ni en ok odhi gore iwinjo iwinjo iwinjo modem eh. ah, an gima tanga wachi ne joyalo ma yale geche uh, uh. ni gibed jomodimbore eh. namba achiel bed ng'ama odimbore king'eyo niya mm. samoro gar miidho ni mm. nitiere watni moro yeah. samoro gar miidho ni mm. nitiere ng'at moro moluor uh -huh. samoro ng'at gar miidho ni uh -huh. nitiere ng'a mong'eyo mumano moyingi hey. samoro gar miidho nitie jomoko ma ok inyal pimori kodgi aidho gari ahero ka adhi Homa Bay chieng' mm. moro mm. to kachopo Katito to jadolo moro donjo e gari mm. oyalo oyalo oyalo mm. oyalo mm. oyalo namba achiel gima nyaka ng'i kuom jogi mm. ni ok gichul ga fea ok gichul odhi wuoth nono iwinjo eh. nyaka molore no eh. oyalo oyalo oyalo oyalo oyalo mm. kaeto along the way kapok ochopo e stage machielo okwa mm. sadaka eh. ka ji matin omiye to mana threat ni wuoyeno iyo chako buogo ji olor gi kanyo gari moro biro chako idho ochako dog gochir kuma oaye chak gari moro kabiro chako idho to onyalo kata kalo stage ma entie cha iwinjo ka dipo ni onyalo bedo ni en e yor yuto ok watamore sani ji menyo mopogore opogore but menye gi yo modimbore kata kidipo ni en ni mana e yori mar menyo mm. menye adier makende niya mm. imenyo king'eyo ni jomimenyo kuomigi gimbe gimanye. En adieri makende ni wach Nyasaye kama koro wadong' kwa yiengore ko wayude geno marwa seche mm. duto. Mm-hmm. Omiyo kik wakaw wach Nyasaye mondo mi obednwa gimoro minyalo mil ruoko godo kata minyalo tugu godo kata minyalo buogo go ji mondo jomoko oyud oyud gimoro. Ing'e ni giseliero wach Nyasaye ni maka kikawe kuomgi. Eh, chal kama koro in idhi tho. Chal kama koro in idhi tho kijaricho. Eh. Ok adwa wacho weche mang'eny kanyo endo tang'eyo ni warruok Yesu Kristo ema timo nade? Ema chiwo. Ema chiwo. E nothonwa msalaba mondo mi wayud warruok. Ng'e bang'e ni Yesu bok wanyal miyo sadaka direct. Unya ubiro to ubiro gi yo makare. Ero kamano. Ujiwo na wesno. Ero kamano. Eh. Yiena wawache wach moro mm. kendo kae ma bose bedo ka chanda ahinya kaka an designer anyiso pile ni an designer mm. ada atiyo tije modok korka weche mag doso e, e, weche mag e, sutruok. Mm. Eh, dosruok ing'e no kawe malach uh -huh. but sutruok awach mm. ni sutruok. Ah, nitiere kido moro ma kastembe wa seche moko jasieknwa godo. Okay. Eh, ng'ato owuok awuoka e ode kaka chieng' tich ariyo chichwa madala kani mm. to odhi e chiro to ong'iew law mar mitumba. Mm -hmm. Law ni bonene ne ka duong' ma ok nyal rome. to e pache iye iye oseketo niya ni a ma modem oingo oh. ma tiyo ni modem to dakika thin oseloso na adwa nyisou gimoro achiel mm. wabed jok man gi chenro mm. kiyudo ka lawo oingi ma ok nyal ok nyal romi weri gi lawo no ok ochuno nyiew lawo moromi nyiew lawo moromi mondo mi kik ibed kod chandruok gi fundewa nikech ka ng'idhi kuro mm. ibiro ka funde no fundi no chako tich ka onge pis moro amora e ode mar law mm -hmm. to sama wuoyo kodi fundi nigi gunde pradek ei odni ma kama mm. okete e onge okay. nikech jomoko be kelogi to kosefwenyo ni ok nyal losore mm. ojwang'o nigo kanyo koro ipenjo ni to gigi atimgi nade koro wawach ni wach moro malit ndalo moko nang'eny kodgi e oda mar tich kachane mm. koro gimoro nodhi otimore ne dhodwa ne jo mecho noturo okay. momawa gik moko gotieno moting'o materials mang'eny kabisa mm. kaachiel kod lewni moko

tarni ok igo ot ka fundi ochiki niya ma to aweya mm. kinyi duogi mm. ee kinyi duogi biro be gibiro ma gidictate nyaka terms mag chudo ni ma ok amiye piero ariyo ma ok amiye mana piero ariyo en mogoni bei ee mm. to kata kamano endo we mondo mi achak awach ni wach moro achiel wan be wan funde ok wan joma kare okay. e ado na mule kido ma ah ne ya ah ne wa wa ne iwe mana kuom customers jomoko to mekwa ok wawuoye funde wabedru joma beyo king'e maber ni pod in gi dich moro momaki mok inyal loso ne ng'ani gimoro e wang' sa ket ng'ani ong'e to koyie kod seche michike mm. to mondo mi ikaw tijno to ka dipo ni ineno ka tek ne mm. Eh, ok odwa yie to nyisa sani gie thuolone to ok tina konyi abiro konyi chieng' machielo. Modem penjo moro nitie ma osebedo kipenjo ipenje social media kuonde mang'eny. Eh. Ni en ng'a mano chieno kata ng'a mano hero funde. Mafundi pok nowacho gadier ma kata yiro ma ka fundi lami lami. En- Nani aliroga nani aliroga fundi? Nikech biro biro yuda point dhi fundi ma twang'o kata mana wuoche. Eh, eh. Ah, nyiso ni, ah, ni inyalo luoro na wuoche gi. Ni kata kata siling 80 adhi luoro ni wuoche. Eh, Kiduo duane to iyudo.
Kiduogo Eh, to yudo yudo ka ka wuoche ka oseluoro Eh. achiel, otwang'o pato mo. Otwang'o pato moro. Ah, tito fundi timna adongo na go pato ni kenda Aha. Nani aliroga fundi Victor? Uh, an gino pod chanda jaga kawuono nikech an bende an fundi tayudora e thuolo machalo kamago. En mani gimoro achiel mang'eyo eh. e wachno duto te en ni kaluwore gi kaka itimo gik moko mm -hmm. ne kaka nyocha asewacho chenro moro ka chien kae ni fundi gimoro amora motimo dwaro sa e dwaro time ma nyaka to time. Yeah. Omiyo ka time no pok oyudi mondo mi itim gino tek. mm. emomiyo ah, awacho kata cha niya ni mm. kapod ineno kionge time mar timo gini mm. to weya weya tada na ket kastembe wa bende mondo ng'e niya mm. kiwinjo ka fundi onyisi ni sani to pod adich mm. kawe gi kanyo okay. kik ibi gi paro ni ni ah, fundi tinde ok idwa tweng'o na fundi kia tinde in gi pesa e charge wa wan jore pe gik moko machalo kamago miyo wa wan kaka funde yeah. wadonjo e wuondi nikech iwuoyo koro iwuoyo mok ni kare okay. koro wacho niya to avoid wuoyo mok kare kela kela kare ang' ayud thuolo mar mondo mi alo ka ang' ayudo thuolo mm. aso koro nitie gimoro mabe osebedo ka inyowa kod kastembewa mm -hmm. ne e weche duto te saa to chwok kendo iyudo ka thoth tije mwatimo wawacho ni abro nyisi niya ne mm, kela kela adhi temoni mm. mondo mi iyude e sama owinjore okay. ing'e ni the word temo ok onyiso ni gino nyaka iyudi. Mm -hmm. Koro wamakga weche mag fundo mondo mi kik chwanywa gi funde. Ka fundi onyisi ni a ah, adhi temo ni anena mondo mi ticha bigno endo eh. kinyalo dhi kode wuoth to idhi. Ok onyiso ni a ah, ni gine dhi. Owacho ni odhi temo ni. Okay. Temo tiende ni onyalo temo mokawo sechege moko kata mag nindo mm. motim tije mamoko mayud ne thuolo. Okay. To seche moko kamae odhi motamore moko yudo mm. bende understand wayie ne wasebedo line mara ma ok ni kare ahinya mm. kaluwore kaka wasebedo gi, gi weche mag dhi iduogi okay. e dhi iduogi en tam mong'iyo ka fundi gima chanda ni to yesu nokonyo wuon mare tich ka uh. gi tiyo tij bao uh. Mm. ok ang'e ni bichieng' moro customer moro nodhi oyudo ka yesu nitie kede workshop to baba gi nowuok matin ma yesu nyise ni ah baba to owuok Uh, to owacho ni kabad no kang' orumo to ang' ne ang' ne gini akiny ni kawe mm. odong' mana go rangi kende ne kabad ni ok ang'eyo ni to seche mane Yesu e ngimane mar dhano nikech mm. Yesu odago ngima mar dhano ok ang'eyo ni to e ngima Yesu mar dhano bende norome kod gini nikech ebe nobedo kaka fundi iwinjo penjo no gi mamoko ang'e ni eh. wabro dwoko next time eh, wach weche mogik kae to watiek show ah weche mogik madwa na wachi en ni wan kaka jonage wan jok man gi chenro eh. akwayo ni mondo mi weche duto gik moko duto tije i tijewa obed kuondewa ma waloke wabed jogo ma joratiro wabed jogo mamiyo jowa ma wasavo gik ma owinjore e, kik wabed gi weche moko mag miriambo mag lomba mm. to gikone chwanyowa kod jowa ma watiyo wa, wa godo kata mm. ma watiyo negi wago ni erokamano to wach maduong' en niya tim gima kare sama owinjore ne ng'at makare mm. ma isechiko ni dhi timone kik wabed jo miriambo ma ketowa koro wabedo joma richo mm. kata jogowi e gino ma onego bed ni watimo e yo makare iluonga nyambune brian kata mwalimu kalisto the big bn kane wan kod aviko modem aviko livewire aviko pi maliet mak wang' od ng'ato kowacho ni oriti uru masani warom kiny